Yn fy marn i, mae'n bwysig iawn i edrych yn ôl ni'n gorffennol oherwydd wnaeth rhai digwyddiadau pwysig fel y Rhyfel Byd Cyntaf uh, siapio'r gymdeithas heddiw a felly dwi'n meddwl fod o'n bwysig iawn i, de i ddeall be ddigwyddodd er mwyn parchu um, be wnaeth y pobl i uh, siapio cymdeithas ni heddiw.
Dwi'n meddwl mae o'n peth drwg oherwydd mae gymaint o pobl wedi marw a mae yna gymaint o bywydau wedi effeithio. Ond dwi hefyd yn meddwl mae o'n peth eithaf dda oherwydd hebddo fyswn i ddim hefo'r byd fel mae o heddiw a mae'n rhan mawr

ni wedi bod yn astudio Street Milford gyda stori trist iawn pryd mae naw o'r naw milwyr ddar i ddod yna wedi marw. Oes gennych chi unrhyw wybodaeth am y milwyr? Oes, fe gafodd pob un ei lladd tua a'r ddyletswydd yn y rhyfel. Roedd pawb yn preifat, ond roedd un o'r enw John Rowlands, roedd o'n sarjint ac roedd yn byw yn 27 Milford Street, Yr Wyddgrug. Roedd John Rowlands wedi marw yn y flwyddyn olaf yn y rhyfel.
Da ni wedi bod yn astudio Stryd Conwy yn Yr Wyddgrug.
Mae tua pump milwr wedi marw o'r stryd yma. Mae yna rhai, mae yna rhai arall wedi cael ei effeithio hefyd. Yn rhyw chwech roedd Edmund Stevenson Clow yn byw. Cafodd ei ladd yn Ffrainc ar y seithfed ar hugain o Hydref 1918. Rhif saith yw lle oedd Lieutenant Corporal William Arthur Davies yn byw. Roedd yn rhan catrawd cyntaf Dorset. Roedd yn y fyddin am pedwar blwyddyn. Yna bu farw ar Medi y nawfed ar hugain 1918.
Wel, dyn ni wedi dysgu lot, ond dyn ni wedi dewis tri milwyr sydd wedi sefyll allan iddyn ni. Yym, un oherwydd mai dan oed, un hefo job gwahanol, ac un dros oed.
Da ni wedi darganfod am bach, bachgen o'r enw John Richard Brown sydd wedi byw yn Tryddyn Cottages yn y Wyddgrug. E, ymunodd â'r 4th Reserve Royal Welsh Fusiliers pan oedd o'n 14 oed a roedd hwnna'n dan oed oherwydd roedd ti angen bod yn 16 i ymuno. Ond roedd o ddim ond yn private am un flwyddyn. Um, do fi wedi astudio fewn i um, jo, dyn o'r enw John Child. Roedd yn byw ar Forth Conwy Street, um, just tu allan i ysgol ni. Um, a i waith oedd farm labourer ac oedd yn sergeant pryd oedd o'n 54 ac oedd hwnna yn hen iawn i bod yn y rhyfel.
Un ohonyn nhw sydd wedi sefyll allan oedd um, Robert MacDonald Hay, Roedd yn byw yn um, Dolphin Hotel ac roedd yn ymuno pan oedd yn 28 oed. Ar y cedyn cof mae yna llawer o wybodaeth am ei farwolaeth drwy cael ein llenwi am ei dad. Mae'n dweud, mae dweud um, pethau fel Stretcher was wounded by the same shell a pethau fel yna.
Dwi wedi bod yn ymchwilio i Paul Alpher, milwr rhif 7561 o'r Aile Cartrad Zouave, Ffrainc. Fe oedd taid fy hen ewythr ac roedd yn cadw dyddiadur pan oedd o'n ymladd yn y rhyfel. Roedd o trwy'r amser yn symud o amgylch Ffrainc ac roedd o hyd yn oed yn tynnu lluniau o mapiau yn ei ddyddiadur. Unwaith, yn trydydd brwydr yr Ain, Yn 1918, cafodd ei wenwyno gan nwy. Yn lwcus, roedd o heb marw, hyd yn oed efo holl anafiadau fo. Groesodd Paul y rhyfel ac aeth i fyw yn Montpellier, lle mae fy nheulu yn ddal i fyw heddiw.
Rydw i wedi bod yn dysgu am William Lloyd, sydd yn byw yn 4 Victoria Tewys, Mold. Mi roedd William Lloyd yn first King's own roedd o yn private. Roedd o'n fyfyn am, roedd o yn y fyfyn am deg mis. Yn anffodus, cafodd William Lloyd ei lladd. Cafodd William ei lladd am Mehefin 14, 1918.
Rydym ni am sôn am y brodyr yn Osborne House, Maes y Dre. Enw y brodyr oedd Harold Bevan, Morgan Bevan a Trevor Bevan. Roedd Harold dim ond yn 14 pan ymunodd â'r fyddin. Torrodd ef y gyfraith. Rydym ni yn meddwl fe wnaeth e fynd i'r rhyfel mor ifanc oherwydd roedd ei frodyr ynddo. Goroesodd Morgan Bevan. Yn anffodus, doedd Trevor Bevan ddim mor lwcus oherwydd fe wnaeth e cael ei ladd ar y chweched ar hugain o Mawrth 1914.

Mae'r profiad wedi bod yn un anhygoel ac wedi cyfoethogi um, yr hanes mae disgyblion yn ei wneud. Yn bendant, maen nhw'n dysgu llawer mwy. Mae, nhw, mae, mae, mae hanes nhw'n fyw fel petai. Maen nhw'n, mae, mae rhywbeth yn berthnasol iddyn nhw. Nid rhywbeth yn, yn unig mewn llyfr da. Maen nhw'n dod allan, maen nhw'n ffilmio'r strydoedd, maen nhw'n cael cyfweld y pobl, maen nhw'n bod ar um, amgueddfa um, yn y Gaerdydd, bod y Llyfrgell yn Aberystwyth, fan hyn yr Archifdy ym Mhen-yr-lag, felly bendant mae'r mae'r profiadau a'r sgiliau maen nhw'n datblygu yn yr yn yr yn y prosiect i bod yr un anhygoel.

does na just, ddim just um, ysgrifennu fel mae yna yn ystod dosbarthiadau gyda pan mae'n rhaid darllen loads, mae yna lluniau i gallu deud yym bod hyn actually wedi digwydd.
Oedd yn nhaid i fel ta dyn nhad i yn y rhyfel bu cyntaf a oedd o fel oedd y rhyfel wedi torri o gymaint fel person. Cafodd o wared ar pob ffynhonell oedd ganddo fo, popeth. Um, so o dod yma heddiw wedi cael dangos i fi be oedd o gofod gwisgo, pa conditions oedd o gofod byw yn dda, a jyst i ddangos bod o mor anhygoel bod yn rhaid i heb farw.
Amcan ni yn y pen draw yw cael wneud uh, llyfr um, efo'r holl gwybodaeth a'r hanesion um, ein disgyblion ni hefyd yn ysgol Maes Garmon um, a gyda teuluoedd oedd yn ymwneud â'r rhyfel mewn rhyw ffordd.
Thomas Irvin yw enw a Yn Wlad Fawr yn y Rhyfbyd Cyntaf, yn Wlad Belg ac yn Ffrainc hefyd, yn Wlad Fawr i ochr byddin yr Alban, ac um, cafodd ei fallu yn y, yn y rhyfel gan y shrapnel, ac yna ar ôl y rhyfel ddaeth yn uh, psychiatrist Er bod yn well er mwyn cadw ei sgiliau i fyny a felly dwi'n meddwl bod o'n hanes aruthrol o ddiddorol. Yy wel y project yn wreiddiol oedd yym darganfod hen filwyr yym oedd wedi ymladd yn y Rhyfel Byd Cyntaf yym ac wrth chwilio yym am gyn-filwyr esh i dod ar draws hen daid i mi sef Lewis Lewis. O fewn chwe mis Yym roedd rhaid i Lewis Lewis fyn' nôl adref yym i'w dref i'w bentre bach sori yy yn Deiniolen rhwmwl Caernarfon yym ar ôl o fo golli'i fraich yym o' 'na ffrwydriad ychydig o fetrau o flaen o ac yn anffodus fe gollodd ei fraich yn syth bin.
Gesh i sioc eitha dipyn t'wo' bo' gymain- bod yr nifer ddaru colli 'i fywyd e a'r nifer nath t'wo' fynd o ffermydd yng nghanol Cymru allan i rywle lle oedden nhw am colli fywydau o fewn wythnosau. Joseph Patten, cafodd ei eni yn 1896 ac oedd o'n railway messenger pan oedd o'n 15 mlwydd oed cyn ymuno â'r Rhyfel Byd Cyntaf. Oedd o'n ymuno pan oedd o'n 18 mlwydd oed ac oedd o yn y RFA, sef y Royal Field Artillery, ac oedd o'n dreifer yn y Rhyfel Byd Cyntaf. Ar y 23 o Tachwedd 1916 cafodd ei lladd pan oedd o'n cysgu mewn trench yn yn Gwlad Groeg. Yym roedd saith ohonyn nhw yn cael eu lladd pan oedd hwnna'n digwydd ac oedd o'n farw pan oedd o'n 20 mlwydd oed.
O'r ochr adran Fathemateg, oeddwn i isio i'r disgyblion wneud chydig bach o ymchwil mewn i um, y soldier cyffredin, um, be oedd yr oedran cymedrig um, a pa fath o swydd oedd y mwyaf um, niferus oedd yn mynd i'r rhyfel. A da ni wedi cael rhyw fath o syniad o hynny trwy ddod i'r archifdy. Nathon ni, da ni wedi gwneud ymchwil o'r cerdiau um, cofeb a hefyd uh, ar Find My Past a Ancestry a hefyd o erthyglau papur newydd. Um, mi wnaethon ni ddarganfod cryn dipyn o wybodaeth am y gwahanol um, soldiers, ond uh, oedd y straeon unigol yn dod allan, oedd hwnna'n lot mwy na'r, na prosiect mathemateg fel petai. So, da ni, dwi'n meddwl bod y disgyblion 'di dysgu lot mwy am y Rhyfel Byd Cynta' na y y y bwriad o'r lle cynta' felly ma' dod i rhywle fel yma yn yn dod â pethe'n fyw ag yy ma' nw'n mwynhau yn fawr ma' nw'n ma' nw'n ymchwilio yn anhygoel ma' nw'n ffeindio pethe bach bach mewn papur newydd yym sydd yn golygu lot o ran stori person unigol yn ystod Rhyfel Byd Cynta'. Roedd yr Almaen a Prydain yn anfon llawer o dynion dros y top i ymladd.

Roedd llawer o afiechydon yn cael eu dal gan y dynion. Roedd rhan rhan fwyaf yn cael traed o ffos oherwydd roedd glaw yn mynd yn y ffossydd.
Mae trend fo yn pan mae yym ddim yn gwisgo fel sgidiau neu sanau a mae'n fel rili mw- mwdlyd.
Roedd pobol yn meddwl am eich rhyfel cyntaf yn lle hapus ac roedd y dynion i gyd yn cael hwyl oherwydd y posteri propaganda. Rwy wedi dysgu bod um, popeth sydd wedi digwydd um, yn wael ac popeth sydd um, wedi cael ei effeithio ddal hefo effaith ar pobl heddiw.
Felly, yn fy marn i, roedd y rhyfel byd cyntaf yn un o'r digwyddiadau gwaethaf. A roedd o'n wastraff o amser oherwydd dyn ni heb newid unrhyw byd. Yy dwi'n meddwl mae'n twp oherwydd fel un pobol yn cael lladd felly ma' pawb yn claddu 'i gilydd. Peth mwya trist i mi yw gwybod fel y geirwrf y teuluoedd sy wedi colli rhywun roedd nw'n caru. Os doedd 'na ddim rhyfel yn yr amser yna, efallai bydd 'na rhyfel heddiw a bydd hwnna'n peth gwaeth oherwydd mae 'na mwy o pobl yn y ddaear ar y ddaear heddiw.
Mae'r hanes yma'n bwysig iawn fel hanes. Er mwyn ymddiddori yn y pwnc, mae rhaid i hanes fod yn rhywbeth byw, nid yn unig rhywbeth sydd mewn llyfr, ond i'r i'r disgyblion cael y cyfle mynd allan a gweld a a a profi a ymholi ag jyst Mynd allan y strydoedd, bendant. Mae'n mae'n mae'n codi diddordeb yn y pwnc.
Dwi'n meddwl bod pobol angen sylweddoli ella bod n'w 'di galw rhyfel yn the war to end w- end wars ond yy ma'n amlwg ddim 'di gweithio felly dylswn ni trio bod yn mwy yym yn trafod mwy yn hytrach na rhyfela yym ac